Hello guys, welcome back to my channel. Uh, tuni cu financial management kongkau he pehtlai in tlawmpal te ka hal tawk ruahnak cheu ka duhmi umi cucu tlawmpal tein ka rak chim lai. I mi tampi ca cun nan theih ciami le nan hal ciami deuh kha si lai nain a thei rih lomi le a ruah awk ah idea rak ngei lomi zong kha tampi um khawh si ca khan a tawinak tein hihi ka rak chim lai i mi cheukhat ca cun santlaihnak zong a ngei ve theo lai ti zumhnak ka ngei i phaisa management financial management kan ti tikah a bikin tlawmpal te phaisa a ngei deuhmi phaisa conrate awk a ngei deuhmi pawl ca khin ka chim duhmi cu a si lai i phaisa ngei lomi ca tu ah khan cun zeitil hain management va tuah awk le ti kha um lem lo i phaisa hlaimi kan ngeihmi kha zeitin dah kan tolrel ning a si lai. Zeiti pungsan in dah investment ha kan tuah lai timi kongkau kha tlawmpal tein ka rak chim lai. A pakhatnak ah cu kan chim hlan ahcun inflation kong he vun chim ka duhmi si. Inflation kan timi cu uh, phaisa nih uh, phaisa man phaisa nih man a ngeihmi kha kum fatin te a tum i tahchunnak a tukum ah tingkhat na ngeihmi nih khan a cawk khawhmi kha hmai kum ahcun Cu tingkhat nih cun nikum a cawk khawhmi zat kha a caw kho ti lo, a man kha a ṭum tinak kha si. Cucu zei ruangah dah si ti si ahcun kum fatin te sawnṭok bonbok thawkin facang thawkin chiti thawkin zeizong te kha an man kha kum khat hnu kum khat in an rak kai hna i tukum ah zakhat a simi kha A hmaikum ah za le kul a nga, za le sawm thum, za le sawm nga ti bantukin an man kha an kai hna i cu ruangah cun nikum ah tingkhat nih a cawk khawhmi kha hmaikum ah cun a caw kho ti lo kan tinak a ruang kha si. Cucu Mirang holh in inflation kan timi si. Tukum ah India ram ah 2024 le 25 karlak ah hin inflation rate hi 5% tiang a kai ti si. 5% tiang a kai Kan ti ahcun a sullam cu kan phaisa a thazaang kha kumkhat ah five percent a zor tinak kha a si. Cu ruangah cun phaisa kan ngeihmi kha kan chiah sawhsawh tikah zeihmanh investment tuah loin kan chiah sawhsawh tikah a man kha kumkhat hnu kumkhat in a zor a zor a zor i a hnu ahcun phaisa tinghra kan ngeihmi kha hmaikum ahcun ting hmaikum khum voi ahcun tingating ruk ngaih tluk hrawnghrang khan lawng ah khan a cang tawn tinak kha si. Cucaah ruangah cun inflation ruangah hin kan phaisa ngeihmi kha a chiah sawhsawh in chiah awk a ṭha lo i investment pakhat khat ah kan tuah i kan phaisa kha amah tein kan pungkawkter kan ṭhanchoter ve kha a haumi kha a si. E pakhatnak ah cu sia cun zeitindah kan tuah lai ti sia cun Kawlram ummi kan si zongah cun India lei a ummi kan si zongah Malaysia lei ah ummi kan si zongah Thailand Singapore ah ummi kan si zongah kan tuah dingah a ṭhami cu dah a si ti si ahcun a pakhatnak bik ah a sep bikmi le kan phaisa kha a lotlau bak lai lo ti Zumh bikmi cu fixed deposit chiah hi si. Bank ah khin kan kal lai i kan phaisa ngeihmi kha fixed deposit in kan chiah lai. Cucu fixed timi cu kan chiah chung kha tahchunnak ah kum khat chung kan chiah si ah khan cun kha kum khat chung vialte kha kan phaisa kha kan la kho ṭhan ti lo tinak kha si. Kum khat a dih hnu lawngah khan kan lak khawh. Cucu bantuk cun kum khat ah chiah awk ṭha, aa thlahlei nga chiah awk ṭha, cun kum hnih, kum thum, kum li tin kan duh ze kan duh chen khat chia awk tha e kum khat na chia khan cun ka india rate kan sim sia khan cun uh, 5% 6% hrang hrang kha interest atu kan mu lai cun kum thalai nga na chia sia khan cun 7.5% hai ti bantuk cun kum tam deuh kum hnih kum thum kum li hai ti bantuk na chia sia khan cun percentage kha tam deuh deuh lang mangin khan a tu kha na hmuh khawh lai. Cuca ruangah cun fixed deposit chiah zong hi ai kaih ngaingaimi si. Kei nih cun investment dang tuahnak in hika fixed deposit tuah hi a him zong a him phan awk um lo kan phaisa a tlau lai phan awk um lo ti kha ka ruat i fixed deposit deuh ah hin phaisa ka ngaih sia khan cun ka chiah tawnnak si e cucu inflation rate kha zeitluk ke 5% 4% a karh zong ah khan a tu Na phaisa a tu kha kumkhat ah khan seven percent seven point five percent hoi hna a si ah khan cun na phaisa kha na sung ti lo tinak kha seh amah tein a tu kha a rak kai ve cucu a ṭhatnak pakhat a si a pahnihnak cu zeitindah kan tuah khawh ti si ah khan cun stock market ah investment tuah khawh si stock market kan ti tikah hin uh, India hai ti bantuk ram tha uh, sorry uh, US hai ti bantuk UK hai ti bantuk ram tha bantukin cun stock market hi a hlok lem lo ye cun uh, kan ni ram hni naka ram khat nak la ram hni naka ummi ni cun stock market hna cu uh, US laya ummi ram thum nak laya ummi cha lawng a si ti kha kan ruah ton mi kha a si Cucu a rak dik lomi si. India kan um pah zong in stock market ah investment tuah khawh a si. Uh, Malaysia kan um pah zong in, Singapore kan um zong in, Thailand kan umnak zong in stock market hi anmah le ram hoi cio in stock market ah hin investment tuah khawh ka si. A pakhatnak bik ah, i stock investment India lai ca a tha bikmi cu dah si ti si ahcun grow, G-R OWW Grow ah khin uh, ma khi app khi nan download lai e khi ka hmun ah khin investment tuah kho si him ngai ti ding zai man um lo hi ka zona kin nan kal lai nan phaisa kha investment nan tuah du mi zat kha ta chun naga thongsom nga nan du sia khan chun thongsom nga zong investment nan tuah lai makha Ei a kal ning cu tahchunhnak ah company pawl kha an um hna i zeitindah kan ti hnga Zomato hei ti bantuk Tata Steel hei ti bantuk a dangdang tete kha tampi kha company ah khan investment khan a tuah lai. Tahchunhnak ah Zomato ah fifty thousand man kan cawk siah khan cun caan sau deuhpi kan chiah siah khan cun stock market a vun kai caan ah khan na zuar lai sale na tuah lai i cuticun uh, profit kha canka lak te ah thlakhat thlen hnih chungah khan 5% 7% 10% te hna kha miak kho si cucu a hlok ngai ngai i cucu kai zong ka tuah tawn mi si zomato hna ka tuah i atu zong hi tata steel uh, hai ti bantuk hna khan Stock kha ka cawk i cucu a man a hung ṭhat lioah khan ka zuar i cuticun can karlak tiah khan profit kha tlawmpal tein ka hmuh tawn i cucu i fixed deposit chiahnak in cun a hlawk deuh. Asinain stock kong cu chim khawh si lo caah caancaan ahcun tanglei zongah ṭum khawh khi a si. I tahchunhnak ah stock pakhat, share khat ah za le kul kan pekmi kha Zakhat te hna zongah ṭum khawh a si. Na phaisa kha nikhat ta khan thongkul sawmthum zong kha tam deuh investment na tuah ahkhan cun minus ai minus kho. Sinain kha kha phan ding um lo. Caan sau deuh khan a chiah si ahkhan cun stock market kha a kai ṭhan lengmang i cu a kai lio ahcun na zuar ahcun makha na stock market man in khan 10% te hna na hmuh lai cu fixed deposit chiahnak in cun a hlawk deuh ngai ngaimi khi si. Cun a pathum nak zeidah kan tuah khawh ti siak Cun inn te hna kan cawk khawh. Inn hmun te hna, lo hmun te hna, inn te hna kan cawk si ahkhan cun zeitik hmanh ah inn hmun le lo hmun le ti pawl cu a ṭum lei nakin kum fatin te a kai lei ah a kalmi an si caah khan cu bantuk hna zong cu a ṭha ngaingaimi an si ti kha i kan vun chim ka duhmi a si. A biapimi cu na phaisa kha chiah sawhsawh loin i Na hman i sipuazi na tuahnak ah khan cun a ṭha i cusiloah khan cun sipuazi ah tuah awk ngaingai na theih ṭung lo i na phaisa kha tingkuat tinghra kha na chiah sawhsawh si ah khan cun tukum ah tinghra a simi kha kum vai ah cun tingriat ret hrawnghrang ting sarih ret hrawnghrang lawngah khan ai cang ti kha theihter kan duhmi hna si cacun ah, phaisa na ngeih si ah khan cun tingkul india phaisa tingkul som thum som li hna ngeimi na si ah khan cun ah, investment pakhat khat tuah law fixed deposit ah maw na chiah lai asiloah stock market ah maw investment na tuah lai siloah inn le lo maw na cawk lai khakha kan phaisa management nak ca a biapi ngai ngai mi asi ca khan a thailo mi zong kha tampi um kho si ca ban chim ka duh mi si indian ha cun thil akua kho deuh mi le sipuaji tu kho deuh mi lebang cu tu hi tinghra, tinghhlei nga, tingkul sawmthum a ngeimi zong kha tampi kan um cang Delhi ah hin. Cu pawl nih cun kan phaisa kha kan chiah sawsawh sia khan cun a pam tuk caah khan ruahnak cheuh ka vun in duhmi hna si. Cucu tuni ah ka rak chim khomi si se law kan caah a ṭhahnem ṭheo lai ti zumhnak ka ngei. Nan ca ṭhahnem sia khan cun like le share le comment zong in kan thazang la kan pe ve ti kha donghnak a vun chim ka duh mi si a hinu pin lei ah a dang zong tampi nak chim than te lai lunglawmnak tampi ka ngei bye bye